א מענטש לעבט אויף די וועלט, איז אראפ אויף די וועלט בעצם וועגן א תכלית, וועגן א מטרה. און צו קומען אין מצוות וואס א מענטש פילט ס'מאכט אים זייער שווער די לעבן אז ער וויל אנגיין מיט דעם. אין די זאך ווי איך באגעגן זיך זייער אסאך, כמובן איז אין די נושא וואס איך בין עוסק אין דעם אין ריבית, אז א מענטש זאגט איך וויל זיין שומר אין ריבית, און במילא איז מיר שווער דאס, און שווער יענץ, איך גיי נעמען א מארגעדזש דארף איך זען וועלכע באנק, א איד דארף האבן א היתר עיסקא, א גוי איז אקעי, די הלכה יענע הלכה, איז לכאו' קוקט דאס אויס אז ס'מאכט שווער א מענטש, און און זייער ענדליך צו דעם אין שמירת עיניים דארף איך דאך נישט זאגן, א מענטש וואס מאכט אים ממש שווער, זאגט מען איך גיי אין ביזנעס, וואס זיצט ער, איך גיי, איך קום, איך קוק, איך מאך. איך דרייוו א קאר, איך זאל נישט קוקן ווען איך דרייוו די קאר, איך מיין וואס? איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס איך האב געזען פון עקספיריענס, איך קען ענק זאגן צענדליגע מעשות אויף דעם, אבער מעשות וואס די האר פון קאפ וועט זיך אויפשטעלן, וויאזוי מען זעהט וויאזוי די זאך ארבעט. ס'שטייט אין תהילים, מען זאגט באלול יסור יסרני כה ולמוות לא ינסונוני, איך בין געווען א אינגל האב איך נישט פארשטאנען פשט, יסור יסרני כה? די אייבערשטער זאל געבן יסורים און ער זאל נישט הרג'נען? אנטשולדיגט, איך וויל נישט יסורים, איך וויל נישט הרג'נען, וועלכע מענטש זאגט אזא תפילה? איך בין געווען א אינגל האב איך אויסגעקראסט די שטיקל, איך האב געזאגט איך זאג נישט יעשו את חנוכה, לא יעשו את חנוכה ולא למות ס'מיינט זאג גארנישט, און עלטער געווארן האב איך געזען פשט פון דעם איז זייער פשוט, א מענטש זאגט פאר רבונו של עולם אויב איך דארף האבן א שוועריקייט אין די טאג אדער א יסורים אין די טאג בעט איך דיר ס'זאל זיין הייליגע יסורים, יסורים ווייל איך מוטשע מיך אין לערנען, ווייל איך מוטשע זיך צו זיין א גוט מיט די אויגן, ווייל איך מוטשע זיך צו זיין א גוט אין ריבית, דארט איז אמאל שוועריקייט, אבער ולמוות, שוועריקייטן אז איינער איז נישט געזונט, אז איינער האט קיין פרנסה, אז איינער האט פארלוירן געלט, געשטארבענע יסורים דאס וויל איך נישט האבן, א מענטש בעט יסור ישרני קא, געב מיר הייליגע יסורים, ולמוות, געשטארבענע יסורים חס ושלום נישט, א מענטש דארף פארשטיין, ער מוטשעט זיך נישט צוויי מאל. אויב ס'איז באשערט ער זאל זיך היינט מוטשען אזויפיל און אזויפיל און ער האט זיך געמוטשעט ווייל ער איז געווען אנגעהיט מיט די אויגן, אדער ער האט זיך געמוטשעט ווייל ער איז געוואלט זיין אנגעהיט אין רביס, ער וועט זיך נישט מוטשען נאכאמאל צו מאכן די געלט, די געלט וועט ער מאכן גרינגערהייט כלאחר יד. ער האט עס טרעפן פאר ער האט אנגעהויבן צו טון עפעס. אויב ער האט זיך אנשפארן צו מוטשען דארטן, העט ער זיך מוטשען נעבעך ביי די געלט, און אויב ער האט זיך אנשפארן ביי די געלט, העט ער זיך מוטשען ביים דאקטער חס ושלום. איך זאג ענק עצה טובה פון עקספיריענס, כ'בין שוין פשוט עטליכע דרייסיג יאר אין הרבצת תורה אויף די גאנצע וועלט, און איך זעה א גאנצע טאג מעשות מיט זאכן, פאר איינמאל שווערט דיר נישט גיין, די נחת מיט די קינדער אויף שטארבן אן ארבעטן שווער, און איך זאג ענק, ענק קען מצליח זיין אז ענק קען אליין נישט גלייבן.